Say na him o eh eh hmm my people my people our sister editorial she give us woto woto editorial give us wo woi woto she say since three days now she dey happy na wetin me naija daughter want for my sister make she dey happy no be say make she dey do face like um I say sis cheer up You don already do wetin you suppose to do, now you suppose to dey happy den since three days now, my sister dey happy? Na im say make I come tell una my pipu sey dirty no good for body o um dirt e no good for body, if you dey owe somebody go and remove am so dat make you get fresh hand okay, if you owe di person money. My sister say she since three days now she come notice am sey um wetin all those reactor really talk na true o, All those hin commenters wen dem dey ehen, whether dem dey eh, whether wen editorial piece dem go go run eh, ehen, all those kind people, editorial know say dem no mean well, we wen we dey say my sister do it, do the right thing, na we mean well for her. My sister say she feel say since three days now wen all those whole things, for me I celebrate with her, yes, wetin dey use quarrel dey do? Nothing I dey use quarrel dey do, quarrel no be our own, quarrel no be our portion, sadness no be our portion. Yes, when our enemies see see us say we dey happy, we dey jubilate, eeh, dem go dey cry, Pepper dem ooh, pepper dem eeh, eeh, eh! Abi if you never, na live stream o but e no too long, you can go and watch it, eh, yes. Make I dey tell una say if any house wey una go una no know, make una tell dem dem say, I am coming from Naija daughter, the wotowoto, the story wey knack us, e enter me, na im make me come your house. My pipu I was shock oh I think sey dem tell me sey um dem poison me I say what am I hearing poison who na poison my sister Victoria um I put my ear well I calm I calm I calm I dey lis ten na I come still hear sey sey um like poison if I eat de food de thing no dey do me for body were were Ehen na im make be like dem poison me I say ah I think say dem poison her thank God now say the poison is gone now she get her self um my sister I say make I bring am come for una say my sister Editoria she is happy she is rejoice we when we still talk about her why not na im our channel dey about na all those some people wey dem dey nack head for wall dem no understand dem no really understand come meet us let us let you understand say na na our business na our niche our sister Editoria see her now

subscription everything go high for my sister studio now na him say those people wey dey say reactor reactor editorial tell reactor make dem stop dey talk about thing na him say chop your sti you no understand my business you want to teach me my business abeg let me shine when the other one never even see reactor wey him drag am na him tell us say oya reactor I open the door let oya drag me so that I can climb what are you talking do you know the power of reactor Uhm na im say abeg no pour sand for my garri as reactor dey drag me let me still dey put body so that me I comot for this seventy something wey I dey and true true now very soon now she go knack eighty you dey there you dey carry another person headache me I dey here I sit down set my camera and my ring light infact am you know eh eh eh ehen make you know if you no know forget it Editorial my love dem say make I tell you if you no know this one if you watch my video Editorial e be like say you no see this comment I dey tell you now wetin your lovers talk dem say Make you do proper video, make you tell us say make we no dey mention your name for your for our channel. Editorial please if you no see that comment, me I place this comment for you. Do proper video, mention our name, mention mention all the react wey you know say dem dey disturb you. Go go do am. Somebody write am for your live stream say tell up say make we stop to dey talk you really want make we stop to dey talk about you because the opportunity wey you just get now I can see am you dey showcase yourself you dey you hey Mary I to start to dey talk about you editorial say for what abi make una dey talk about am as una dey talk about me you know editorial even do one video when she mention say ah when when she say um Sandra um Nello this na we na we dey favour am na we give am wotowoto

I see say my sister run come outside yesterday. She dey down say I serve a living God say she's happy. For me, I really happy for am because before I dey tell I go see 350 euro for a video. Not many video you go do. One person just super chat am 350 euro because of this push, push, push. Before you see another person super chat am 100 euro, 100 dollar. You know how many videos she go make? Na im make she see the live stream dey sweet our sister, e dey sweet am as e dey sweet am, as e dey sweet am, e dey pain dem, as e dey pain dem, e dey sweet us, as e dey sweet us, e dey pain dem, as e dey pain dem, omo e dey sweet us gboza. My people na this one I get to tell una say our sister editorial she dey happy o, if you dey there you dey do paradol for editorial say she no dey happy say reactor dey drag am, she dey enjoy am because one way of the other, one her CPM e rise, two her watch hour e rise, Three her view rise make you know my own house extend family I know people wey go through my house when I do live stream for that you no suppose to dey quarrel editorial herself no dey quarrel when you even write some people even write comment go and do video editorial will never do that kind video say reactor wetin e talk no insult her make we no no be only she even talk am Nelo talk am no insult you can do react you can react to their video and my sister editorial will still as a as a um as a colleague um na for the work You say you wan change your niche na dance na you dance na we run carry am come our channel there is time when I will carry your matter come my channel you no sell but this period now you just dey sell woto woto see am I go advice you know wetin you dey do focus on your content your content abi concept focus on your content dey give us woto woto dey give us back to back ok if na vlog as you see talk say vlog easy for you dey do your vlog dance na your waist you shake now we fit talk about it you understand biko nu if you fit talk about me carry me go your channel go and talk na editorial I talk I no talk one eye o I talk about editorial one eye like this no no be you I talk editorial wey get two eye na I dey talk about if you know you know if you no know forget about it my sister editorial um You dance, we go talk, you sit down, we go talk. For me, be yourself. Wetin you know say e dey give you joy, wey make you dey comfortable to do. Like me now, I love vlog, but to come outside, e dey hard me. You see, then this my niche, e sweet me wella. My own na just to hold my phone, the latest, I go see am, I go bring am. But to go outside go do vlog na problem like you now you dey inside house you dey do vlog you dey cook you dey do everything your niche when you know say you dey comfortable me I send my love to you I no hate you for anywhere you know na CPM dey send us go where we no know we I we no really know where CPM dey send us dey go but wetin we get na na CPM get the power get the key for this for this street um na your turn now make use of it oo before CPM go shake him body oo my sister Victoria make use of it okay Because there is time when we over talk your matter, when nothing. Eh-heh. But now, now you dey rain, rain as you dey talk am now. I serve a living God, oh, even the devil know. Say now you, oh, eh, eh, eh. I serve a living God, oh, everybody know. Say now you dey rain, Jesus, now you dey rain, oh. My redeemer, now you dey rain, oh. Now he dey rain for you now, rain. Rain! Okay, all those eh, kakarapalaputu wey dem dey try to no mind them. Focus on your business. You can see your work. You when you dey you dey fight for edu- I see one comment for my comment section today. You dey mess, you dey you, you in fact you dey para there. Editorial dey happy say she serve a living God. How it no be this matter? Editorial e pay. You know how much she receive back? Her watch hour, her view, her subscriber. You know, you just dey there. Wen person dey make money you dey naked um abeg my people una like to listen I for like to play am little but go her house go and watch it and watch it and watch it ok she do live stream editorial and Amy family she still do live stream editorial five five six too ok so dat one she dey always dey upload knuckle um all those ingredients ok. Go wash am. We no get anything against editorial. You wen you think say we get anything against editorial, na you dey carry your head dey knack. For us, we are free. As I go drop this my video now, I go edit am. Bro come, come wash whether insult editorial, whether no insult. Hey, wetin dem dey talk about? Na this one we dey talk now. My people, they almost poison editorial o. Hey! This one na wahala. Abeg, if you never subscribe, Subscribe to naija daughter TV I will meet una I will meet una in my next video do well to join this beautiful family na so I reach o naija daughter na so na na so who dey there na we dey run am na we dey eh eh na we dey chest am chest for good no be for bad okay na this one I bring come out for you say our sister Editoria she's happy she's happy you still dey knack her for work because of Editoria Editoria is happy and we the reactor we are happy with her we you know say as I take down just now abeg make I leave you now Editoria abeg make use of your time okay give it to us give it to us give it to us eh eh eh eh